Әлфия апа, минем сиңа бер соравым бар иде. Минем менә әниемнең тиздән туган көне җитә, ә мин аңа нәрсә бүләк итәргә дә белмим. Әлбәттә, чәчәкләр. Чәчәкләр дисеңме? Чәчәкләр бит алар озак тормый. Бер-ике көннән шиңә дә бетә. Лара, әйдә, без синең белән шиңми торган чәчәкләрне ясыйбыз. Әйдә, балалар, әйдәгез сез дә безгә кушылыгыз. Без бүген чәчәкләрне матур рәсем итеп ясарбыз. Дуслар, бу рәсемне ясар өчен безгә гади карандаш, пумалалар, гуаш буяулар, Стакан белән су, губкалар, палитра яисә тәлинкә һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек рәсемдә өстәл ясыйбыз. Аннары вазаны билгелибез. Аннары рәсемдә чәчәкләрне билгелибез. Менә шундый түгәрәкләр ясыйбыз. Сез дә безнең арттан кабатлагыз. чәчәкләрнең яфракларын һәм таҗларын ясап куябыз. Куе зәңгәр төсне алып, вазаны буярга керешәбез. Бераз гына ак төсне алабыз һәм тәлинкәдә зәңгәр һәм ак төсләрне катнаштырабыз. Менә шундый матур зәңгәр сут төс барлыкка килде. Палитрадагы төскә тагын зәңгәр төсне өстибез. Һәм вазаны кырый-кырыйларын шул төскә буйыйбыз. Ике төсне бер-берсенә төрлечә кушып, ачыграк һәм караңгырак төсләрдән күчеш барлыкка китерәбез. Тагын ак төсне күбрәк кушып, вазаны буяп бетерәбез. Дуслар, игътибар итегез. Вазаның бер өлешен без буямыйча калдырдык. Ул аның кояш төшкән җире булачак. Хәзер инде чәчәкләрне дә буярга вакыт килеп җитте. Без тәлинкәбезгә төрле төсләрне бушатабыз. Сары төсне куйдык. Хәзер кызыл төсне алабыз. Кура җиләге төсен шулай ук тәлинкәгә сылыйбыз. Аңа зәңгәр төсне кушып, шәмәхә төс ясыйбыз. Һәм зәңгәр төсне, һәм зәңгәр төсне шулай ук Үзен дә тәлинкәгә сылап куябыз. Димәк, безнең дүрт тез килеп чыкты. Коры губканы алабыз һәм кулыбызга менә аны шулай түгәрәкләп тотабыз һәм төсләргә манып, рәсемдә чәчәкләр ясый башлыйбыз. Дуслар, фантазиягезне эшкә җигегез, рәхәтләнеп иҗат итегез. Дуслар, буяуларыгыз бетеп китсә, бер дә борчылмагыз. Тагын гуаш буяуларны тәлинкәгә салып куегыз. Ә без дәвам итәбез. Әлфия апа безнең ачык төстәге сары төсне дә өстәп куйды. Шулай эшләгәндә безнең чәчәкләребез тагын да күләмлерәк булачак. Төрле төсләрне бер-берсенә катнаштырырга, тәҗрибәләр ясарга бер дә курыкмагыз.

Гөлчәчәк. Роза чып-чын чәчәкләр патшабикәсе. Татар телендә аны гөлчәчәк дип атыйлар. Археологлар фикеренчә, бу чәчәк кыргый табигатьтә 35 миллион ел элек барлыкка килгән. Ә 2000 ел ярым элек аны борынгы Кытайда матурлык өчен үстерә башлаганнар. Бүген роза, бакчаларның һәм паркларның чып-чын бизәге. Ә кыргый гөлчәчәкне урманнарда очратырга мөмкин. Роза каты һәм туры сабаклы куакта үсә. Куакның биеклеге егерме сантиметрдан алты метрга җитә. Сабакларында очлы энәләре була. Шулай да бер энәсе дә булмаган гөлчәчәкләр дә бар. Син беләсеңме, бу чәчәк чия, абрикос, алма, шәфталу, слива, груша һәм миндальнең якын туганы. Роза төрле зурлыкта була. Дөньядагы иң кечкенә роза чәчәге, си, испан теленнән ул әйе дип тәрҗемә ителә. Аның диаметры нибары биш миллиметр. Иң зур чәчәкле розаларның берсе, Поль Нейрон. Аның чәчәкләренең диаметры 20 сантиметр. Ә дөньядагы иң зур роза куагы, Леди Бенкс. Ул 740 квадрат метр мәйданны били. Бу чып-чын футбол мәйданчыгы кадәр. Гөлчәчәкләр төрле төстә була. Розаның һәр төсе нәрсәнедер булса аңлата. Кызыл розалар яратуны, Аклары чисталыкны, сорылары шатлыкны, аллары соклануны, кызгылт сарылары горурлануны, зәңгәр сулары хыяллануны белдерә. Ә менә кара розаларны аерылганда бүләк итәләр. Син беләсеңме, безгә кара булып тоелган розалар чынлыкта кара түгел, ә куе кызыл төстә. Розаны ашап та була. Аның таҗларыннан кайнатма кайнаталар, желе һәм бал ясыйлар. Киптереп, чәй итеп эчәләр. Роза таҗларын салатларга да салалар. Аларда С витамины бик күп. Гөлчәчәк бик хуш исле чәчәк. Болгариядә розадан хуш исле май ясыйлар. Бер грамм роза мае ясар өчен 2000 гөлчәчәк кирәк. Менә нинди икән ул чәчәкләр патшабикәсе! Дуслар, менә шундый файдалы икән ак чәчәк һәм тузганак. Ә без дәвам итәбез. Уртача зурлыктагы пумаланы алып, чәчәкләрнең үзәкләрен ясыймыз. Алар түгәрәк формасында булачак. Чәчәкләрнең сабакларын һәм яфракларын ясарга да вакыт килеп җитте. Без яшел буяуны алабыз һәм чәчәкләрнең яфракларын ясыйбыз. Алар безнең чәчәкләр арасыннан матур булып күренеп тора. Дуслар, чәчәкләр арасындагы буш урыннарга яшел яфраклар ясап куйсагыз, бәйләмегез тагын да матуррак килеп чыгар. Әле чәчәк атырга өлгермәгән бөреләрне дә ясыйбыз. Алар тамчы формасында. Кечерәк яфракларны нечкәрәк пумала белән ясау җайлырак. Өстәлне буярга керешәбез. Без күк төсне сайладык, ә сез күңелегезгә ошаган теләсә нинди төсне сайлый аласыз. Рәсемебез тагын да матуррак булсын өчен, өстәлне чәчәк таҗлары белән бизибез. Вазадан төшкән күләгәнне дә ясап куярга онытмыйбыз. Ак төсне алып, нечкә пумала белән яфракларга детальләр өстимез. Дуслар, менә шундый матур чәчәк бәйләме килеп чыкты. Без чәчәкләрне губкалар, ә вазаны һәм яфракларны пумала белән ясадык.